Salawmaleýkim hemmäňize, hoş geldiňiz! Şu günki Zoom efirimiz biz Magtymguly Pyragy baýramçylygy degişli we Konstitusiýa degişli güne baglanyşdyrdyk. Ýöne soňky wagtlarda Magtymguly Pyragy baýramçylygy öňküler ýaly şon gowy geçirilenok. Emma şo Konstitusiýa güni ýyl-ýyldan Türkmenistanda-da bellenilýär. Bizem öz deregimize daşary ýurtda bu baýramçylygy sypdyramyzak. Geliň, şu gezek sözi ýaşulymyza Nurhaýt Çaryýewiçe bereliň. Soň kim çykyş etjek bolsa, elini galdyryp gatnaşar. Sag boluň. Nurhaýt Çaryýewiç, baş üstüne. Hemmäňize salowmaleýkumler. Bi Zoom-a gatnaşýanlar hem bizi diňleýänler, görýänler hemmäňize ýene bir gezek salowmaleýkum. Hakykatdan hem şu günki serediljek mesele gaty bir ajaýyp mesele. Konstitusiýa. Bu konstitusiýa diýmek latyn sözünden gelýär. bir ýaňky döwletiň sodržaniýesi diýen ýaly, döwlet Konstitusiýasynda doly hemme syýasatyny, içeri, daşary, ekonomika, ynsan haklary barada şolaryň hemmesi Esasy Kanuna girizilýär, Konstitusiýa girizilýär. Konstitusiýa diýilýän bu ýöne kanunlar däl, günde diýen ýaly isleseň üýtgedip oturmaly, Konstitusiýa Doly referendum hökmünde ilki obsujdatsiýa edilýär, ondan ýörite komissiýa döredilýär, kompetentnyý adamlar bilen, ýaňky seredilip, ýuridiski tarapdan, hemme taraplaýyn seredilip, ahyr soňunda Konstitusiýa bir netijä gelýärler, ondan soň esasynda Konstitusiýa döredilýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasy on sekizinji maý ýigrimi müň dokuz ýüz togsan ikinji ýyl kabul edildi. Men bir mesele getirjek bolýan. Ynha, SSR-i mesele höküminde aljak bolýan, SSR-iň Konstitusiýasyny. Ýetmiş ýylyň içinde Konstitusiýa, SSR-iň Konstitusiýasy üç gezek üýtgedildi. Birinji ýigrimi törünji ýylda Konstitusiýa kabul edildi. Soň ondan sosializm guruldy diýlende otuz altynjy ýylda täzeden Konstitusiýa kabul edilýär. O Konstitusiýa ýaňky Stalinskiý Konstitusiýa diýip taryha girýär. Şu otuz altynjy ýyldan ýetmiş ýedinji ýyla çenli Konstitusiýa üýtgemedi. diňe soň müň dokuz ýüz ýetmiş ýedinji ýylda üçünji konstitusiýa, täze konstitusiýa kabul edilýär. Ol Brežnewskiý konstitusiýa diýip taryha girýär. Meň aýtjak bolýanym, ýetmiş ýylyň içinde görýäňizmi, ol gaty uly srok, üç gezek. Näme üçin men SSR-i meselä getirýän? Birinjiden-ä, hakykatdan hem bir partiýny döwlet bolan, totalitar režim, diňe kommunistik partiýa döwlet başynda bolup, soň hakykatdan hem bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýyldam ýitýär. Ýöne o ýerde eýýäm kommunistik partiýaň roly aýrylýar, hususy hususy eýeçilikge rugsat berilýär hem SSR-iň başynda prezident kabul edildi. Ana, şoň esasynda täze Konstitusiýa, soňky Konstitusiýa, ýöne ol bary-ýogy bir ýyla-da ýetenok, togsan birinji ýylda SSR wagşy daralýar. Ýetmiş ýylyň içinde Konstitusiýa üç gezek üýtgänem bolsa, şol ýyl-ýyldan goşmaçalar, üýtgeşikler girizilip duranok. Käbir zatlar kanun boýunça girilýä, ýöne konstitusiýa girenok. Türkmenistanda ynha togsan ikinji ýyldan şu güne çenli alsak otuz iki ýyl bolýa. Otuz iki ýylyň içinde konstitusiýa näçe gezek üýtgedilýä. Şoňa üýtgeşikler gizdirilýä. Ol birinji togsan bäşinji ýylda, soň togsan dokuzynjy ýylda

isleýän wagty üýtgedip durýar. Näme üçin üýtgedýärler? Meselem, Nyýazow döwründäki üýtgedişiklikleri alyp görsek, şol özüne gerek zatlary girdirjek bolsa, üýtgetjek bolsa, alýar, üýtgedýär. Soň Berdimuhamedow döwründe-de özlerine amatly, özlerine gerek maddalary girdirjek bolup, şol hakykatdan hem öz monopoliýasyny güýçlendirjek bolup ýene üýtgeşikler girdirýärler. Indi Serdaryň döwründe-de, eýýäm ýigrimi üçünji ýylda Konstitusiýa gaty kän üýtgeşikler girdirip, täze Konstitusiýa diýseň hem ýalňyş bolmaz. Şo togsan ikinji ýylyň Konstitusiýasy gaty tutulýar. Şoň üçin isleseň tankyt höküminde, isleseň ýöne Türkmenistandaky bolýan zatlar, görýäňizmi, Esasy Kanun, Esasy Kanun diýilýän günde-günaşa, ýene gaýtalap aýtýan, günde-günaşa üýtgedilip durmaly däl. Üýtgetmelem däl. Ýöne gynansaňam Türkmenistanda, şo Türkmenistanyň şu günki režiminde Nyýazow döwründen başlap, soň Berdimuhamedow Gurbangulyň döwründe dowam edip, şu günki Serdaryň prezidentlik döwründe-de dowam edip gelýär. Isleseler nähili edeýin diýse, şeýdip üýtgedip otyrlar Konstitusiýany. Konstitusiýa diýilýän zat oýunjak däl. Ony beýdip ýöne oýun oýun bilen islesem eýläk islesem beýläk ýöne näme girdireýin diýsem girdirip oturyp beýdip üýtgedip oturmaly däl. We diňe şu nähili üýtgeşikler boljagam bolsa ol diňe referendumyň ýoly bilen ýa bolmasa mejlisiň üçden iki bölegi şu kanuny üýtgedmeli karar berse, şonda üýtgedibilýärler. Ýöne bu günki mejlis hem, bu günki referendum hem şo prezident näme diýse, şoň bilen gutarýar. Näme üçin diýseň, referendum bolanda, meselem, halk öz meselelerini, orta çykarylýan meseleler halkyň göwnüne ýaramaýan bolsa, şoňy öz tekliplerini berse, Ol üns oňa üns berilenok. Şo nähili edeýin diýip kanuny üýtgedeýin diýip goşmaça näme gerekdigini prezident çykarýan bolsa şoda geçýär. Ine gysga meň aýtjak bolýanym. Gynansagam Türkmenistanyň konstitusiýasy edil oýun oýunjak ýaly nähili edeýin diýseň plastilin ýaly nähili ýelmeşdirip näme çykaraýyn diýseň näme edeýin diýseň edip bolýan ekeni. Ynha şony aýtjak bolýan men. Köp köp sag boluň Nurmuhammet aga beren gürrüňleriňiz üçin. Hatda ýyllaryny sanap geçdiňiz haýsy ýyllarda Türkmenistanyň konstitusiýasy üýtgedildi, goşmaçalar, üýtgeşmeler girizildi. Eýsem munuň özeni gözbaşy nireden başlaýar? Annadurdy aga şo hakda gürrüň berseňiz başlangyjy nireden başlady, näme bähbitli iş üçin ýygy ýygydan Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgeşmeler girizilýär?

Köp köp sag boluň Annadyr daga rus dilinde düşündirdiňiz menem bir gysgaça şu zatlary türkmen dilinde aýtsam Annadyr daga aýtýar şu SSR döwri konstitusiýa ýagny üýtgediljek bolsa hökmany suratda halka sala salynýada ýagny halk bilen geňeşilýada has dogrusy ählumumy halk referendumy geçirilip şonuň çözgütleri esasynda üýtgeşmeler we goşmaçalar girizilýada diýip şony düşündirýär. Emma Türkmenistan garaşsyzlygyny alandan soň gynansak-da, oba islendik wagty islendik üýtgetmäni girizip otyrlar. Halk bilen sala salýan, gürleşen, sen şu üýtgediljek kanun bilen razymy, sen garşymy diýip halkdan soraýan ýok. Gönüden-göni, gönümel halka bagly bolup dursa-da, halk bilen geňeşýän ýok. Nämemiş, Deputatlar oba karar çykartmyş halkyň wekilimiş. Men dogrymy aýtsam öz ýaşaýan okrugymdan saýlanan deputaty mysal üçin men tanamaýan. Ömrümde gören adamym däl. Näme üçin ol meniň adyma karar berip bilýä. Umuman şun ýaly eden etdilikler watandaşlar umuman aýdylanda konstitusiýa adamlaryň hak hukugyna kepil geçýän Baş kanun. Indi şu konstitusiýa sözüniň sinonimi, sinonim diýmek bu aýdylyşy we ýazylyşy aýry-aýry, emma aňlatýan manylary bir bolan sözlere sinonimler diýilýär. Şu konstitusiýanyň sinonimi baş kanun, ýagny glawny, esasy kanun. Emma gynansak-da şu gije-gündizde diňe kagyz ýüzünde galýar. Şu konstitusiýany eliňize alyp okasaňyz adamyň, watandaşyň, ýagny raýatyň her bir haky şo taýda görkezilen. Gündelik günde biz döwlet tarapyndan, döwlet resmileri tarapyndan şo Konstitusiýanyň, Konstitusiýanyň gödek bozulýandygynyň şaýaty bolup gelýäs. Iň bärkisi, iň bärkisi, mysal üçin, şo Konstitusiýada görkezilen adam kazyýet işi geçirilip günäliligi boýnuna ýüklenmezden şoňa jenaýatçy diýmek eýýäm şol konstitusiýa esasynda gadagan. Emma, emma biz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kyrk ikinji maddasyna esaslanyp söz azatlygymyzdan peýdalanyp öz pikirimizi erkin beýan edenimizde o öz adamlaryny sürýeler öňe sürýeler bular watan dönügi diýip diýmek birinji nobatda şolaryň özleri bozýar. Entek kazyýet karary çykmanka bir adama sen jenaýatkär diýmek eýýäm konstitusiýa garşy gitmek bolýar. Adaty raýatlar tarapyndan däl-de, resmi işgärler tarapyndan, döwlet derejesindäki şolar tarapyndan bozulýar. Indi üýtgetmek meselesinde, ýalňyşmasam iki ýüz ýylyň dowamynda Amerikada dört gezek üýtgeşme girizilýär konstitusiýa. Iki ýüz ýylyň içinde watandaşlar, iki asyryň dowamynda. Ýaňy Nurmuhammet aga sanap berdi. Tüweleme, bir ýylda iki-üç gezekden üýtgedilen wagtlaram boldy. Näme üçin? Öz bähbidi üçin. Iň esasy sebäbi-de näme üçin biz hakymyzy talap edip bilemzok, edeniň näme seniň? Şul seniň çykarýan kanunyň gönüden-göni meniň ykbalyma bagly bolup durjak bolsa, seniň näme hakyň bar? Men şoňa garşy diýip biz aýdyp bilemizak. Bu taýda ruslaryň bir sözi gelip çykýa, Każdy narod zaslujivayt svoýego prawitelýa diýip. Türkmençeläp aýdanda, il aglak bolsa doňuz depä çykar diýýä. Sesimizi çykaryp bilemizak. Islän gelip üýtgedip otyr. Hatda şu konstitusiýa meselesinde birnäçe wideolarda şuň ýaly kommentariýalara gabat gelýärdim. Türkmenistanyň konstitusiýasy mekdep okuwçysynyň garalamasyna döndi. Ýagny Çernowiga döndi diýip. Ýa bir kanun diýen mizemez, gozganmaz, bir durmazmy kanun diýen zat? Bir gün görseň onuň ýaly üýtgeşme, bir gün görseň beýle. I şony alyp analizlap akyl ýetirseň diňe öz bähbitleri üçin. Halk üçin alada edilen neme görünmeýär. Şu goşmaça girizilen üýtgeşme hökman suratda öz bähbidi üçindir. Ondan başga watandaşlar konstitusiýa hakda şo maddalar hakda aýtsak aýdyp oturmaly, men beýleki watandaşlarymyzada söz bereýin. Söz gezegini Rozubaý aga bereli, Rozubaý aga diňleýis. Ozaldan hemmäňize salam aleýkum. Şu efire gatnaşýan bütin ähli türkmenlere, türkmen ildeşlere Hazir hemmäňizi gaty gowy diňledim şu konstitutsiýa barada Türkmenistanyň konstitutsiýasy barasynda her kim öz pikirini düşünjesini gaty uly beýan etdiňiz muňa bir tarapdan goşuldym begendimem dogrusyny aýtsam Türkmenistan şu garaşsyzlygyny alandan bäri özüniň dogry konstitutsiýasyny döretdi ýöne konstitutsiýa dörän döwründe döreden döwründe Şol Türkmenistan hemmäňiz bilýän bolsaňyz, Türkmenistan Garaşsyzlygyny alanda şol eýýäm şol Türkmenistanyň Milli Mejlisini döredende şoňa bir belli bir möçberde ýaňky şol deputat gerek bolýardy-da. Şo deputatlar biz şol döwürde halk tarapyndan saýlanylmadyk deputatlar şol Türkmenistanyň Mejlisinde eýýäm emele geldi. E, şol emele gelen mejlisde, mejlisdäki deputatlaryň esasynda-da şul Türkmenistanyň Konstitusiýasy döredildi. Bu Konstitusiýa döredildi welin, ýöne ýaňky hemmäňiz bellediňiz, Konstitusiýa ýerliginde bar, emma e, kanuna görä ýa Konstitusiýanyň öz içindäki belirlenen maddalara görä öz hereketini edýärmi, etmeýärmi? Ine, şul esasy mesele bolup duran zadyň biri şuldy. Elbetde, şul Konstitusiýa, döredilen Konstitusiýa öz maddalarynyň içerisindäki bellenen çäklendirmeli hal bellenen çäklendirmeler halk tarapyndan we ýa halky halkyň bähbidine peýdalanmaly bolan, ýagny işlemeli bolan maddalar elbetde halk üçin işlenmedi. Muny ap-açyk aýtmamyz gerek. Ýene bir bellemeli bir zat, şu Konstitusiýa diýlen zat, sag bolsun bu Türkmenistanyň Mejlisi ýylyň-ýylyna şu Nyýazowdan başladylar, eýýäm soň tä şu häzirki prezidente çenli şul ertir ýatyp agşam tursalar, oba şu her bir nämede Türkmenistanyň şol milli teleýaýlymlarynda şol eýýäm aýdyp durlar-da, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna hökmany suratda şu bir maddasyna bir üýtgeşik girizýärler-de, oba gepiň gysgasy. Bu Konstitusiýa, dogrusyny aýtsam, Türkmenistanda bu bir ýaňky özüňizem belläp geçdiňiz, bir ýöne bir ertekiler kitabyna öwrüldi bu. Oba ertekiler kitabyna öwrüldi. Ene, meniň elimde häzir men sizlere şuny görkezeýin, oba, ýene geň görmäňler. Oba. Men kamerada görünýän, dogrumy? Ine meniň elimde Konstitusiýa kitaby bar, ýagny iki müň sekizinji ýylyň ýigrimi altynjy sentýabrynda çap edilen. Hawa, bir ýüz on ýedi, bir ýüz, häzir men size aýdaýyn, ýalan gürlemäýin. Hawa. Bir ýüz on ýedi maddadan ybarat bolan Konstitusion kitabyna, bir ýüz on ýedi maddadan, özem elli üç sahypadan ybarat edilen, iki müň sekizinji ýylyň ýigrimi altynjy sentýabrynda Türk a Aşgabat şäherinde çap edilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ine, şuny görýän bolsaňyz gerek hemmäňiz. Ine Konstitusion kitap. Şu konstitusion kitap eýýäm iki müň sekizde çap edilen, eýýäm üýtgedilip çap edilen kitap. Birnäçe maddalary, ýa-da sizler aýdyp otyňyz-da, kyrk ikinji söz azatlygy boýunça kyrk ikinji madda diýdiňiz, ýene näme diýdiňiz, garaz, obşüm, haýsy nämeden aýtdyňyz, men o meniň elimde bolmansoň ýalan gürlejekden, men, emma meniň şu elimdäki kitapda, konstitusion kitapda şu zatlar şu maddada, ýaňky siziň aýdan kyrk iki we beýleki maddalaryňyzda hiç haýsynda ýazylman. başga maddalaryň içersine goşulyp giden, ýa aýrylan munuň içersinden, ýa şeýdip goparylyp-goparylyp aýry bir madda döredipdirler. Şu Konstitusiýanyň içersinde-de haýsy madda döredilen, nirde döredilen, o haçan döredipdirler, o şu bu Konstitusiýa dogrusyny aýtsam men size bar ya halk üçin hiç hili bir bähbit bermedi. Türkmenistanyň halky üçin. Ýöne bu Konstitusiýa, Türkmenistanyň Konstitusiýasy bar diýip, kagyz ýüzünde görkezmäge doly ygtyýarnama gazanan ýaly etdirdiler. Hawa, emma esasy şunuň içersinde bar bolan ýaňky men köp nämeler aýtýaňyz welin men bu ýerde seredýän ene meselem sizlere men şu iki müň sekizidäki şu çap edilen nämeden isleseňiz men birinji maddasyndan okap bereýinde. Hawa, şu Konstitusion kitabyň birinji maddasynda näme diýip ýazylan, serediň. Türkmenistanyň diýer demokratik, hukuk we dünýewi döwlet bolup, onda döwleti dolandyrmak prezident respublikasy görnüşinde amala aşyrylýar diýer. Türkmenistan öz çäginde hökmürowandyr we bütin häkimiýete eýedir. Ol içeri we daşary syýasaty özbaşdak amala aşyrýar. Türkmenistanyň döwlet özygtyýarlygy we çägi bitewdir hem bölünmezdir diýer. Döwlet Türkmenistanyň garaşsyzlygyny, çäk büteligini, konstitusion gurluşyny goraýar, kanunlygyň berjaý etmegini hem hukuk tertibini üpjün edýär. Türkmenistanyň kanun esasynda hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýedir, Birleşen Milletler Guramasynyň Bas Assambleýasynyň togsan bäşinji ýylyň on ikinji dekabryndaky Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk rezolýusiýasynda bir Türkmenistan yglan eden hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny ykrar edýär we goldaýar. Iki, Türkmenistanyň bu hukuk ýagdaýyna hormat goýmaga hem-de ony goldamaga, şeýle hem onuň garaşsyzlygyna, özygtyýarlygyna we çäkleriniň bütewligine hormat goýmaga Birleşen Milletler Guramasynyň agzalary bolan döwletleri çagyrýar. Dünýä birleşigi tarapyndan ykrar edilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy onuň içeri we daşary syýasatynyň esasy içeri we daşary syýasatynyň esasy bolup durýardiýýär. Indi men size sadaja munuň birinji maddasyny okaberdim-de, ýöne bu bir ýüz on ýedi maddadan ybarat. Indi meniň diýjek bolýanym, men kämahal internetden, ýagny Türkmenistanyň soňky nämelerinde görýän-de, internetden agtaryp zat edip görýän welin, käbir maddalar umuman şu kitapda ýazylan maddalardaky nämeler ýok şo maddalarynda-da, soňky üýtgezme girişeleriň. Sen näme üçin deniňizde eýýäm men bilemok bu Türkmenistanyň mejlisi näme iş edip ýören, näme sebäpden bular ýaly üýtgeşme girizýär. Bu girizen üýtgeşmeler şu mahala çenli halk üçin bir bähbit berdimi, bir halka bir ýeňillik döretdimi, halk şundan peýdalanyp bildimi şu Konstitusiýanyň içerisindäki maddalardan we we ýa üýtgeşme girizen maddalaryňyzdan we ýa girizen maddalaryňyzyň içerisindäki çäklendirmelerden halk özüne bir peýda gördümi diýip Şuny soran adam ýok. Elbetde muny hiç kim sorabam bilmeýär. O o taýda soraýlary halkam näme diýsem men size her kim sen maňa degme men saňa degmäýin howa diýip şol ýorgan gaşandan her kes kellejagazyny çykarman oturmagy başarýar. Ýöne indi daş daşary ýurtda daşary döwletde durup biz bolup bu zatlary elbetde ýaňky özümizçe göz ýetirip seljerýäs. Hawa, şeýdip muny bir nämä getirip, öz bildigimizden halk bilen paýlaşjak bolarys-da düşündiklerimizi. Ýagny öz düşünjelerimizi halk bilen paýlaşaýlyk diýýäris-de. Biz eger meselem häzir şu konstitusion kitapda meselem döreden we ýa şundan soň näçe üýtgeşmeler girizildi şu Türkmenistanyň Mejlisinde şu kitaba-da. Meselem men özümiň ýaňky şol Atamyradyň aýdyşy ýaly etrapda we ýa bilemok welaýatda näçe deputat şu Türkmenistan mejlisine saýlanan haýsy etrapdan nirden haýsy kärde giden belli däl. Ol deputatlar şol welaýatlaryň çäginde halkyň arasynda gezen deputatam däl. Ine şolar ýaly adamlar sowatsyz adamlar ýani sowatsyz diýmäýin elbetde sowady bardyr ýani ýokary bilimli diplomy bardyr ýa bir belli bir ýyl aralykda ýokary edaralarda işlän adamlar bolup görünýär, ýöne görünse-de şular ýaly adamlaryň özleri ynha şular ýaly konstitusion maddalara üýtgeşik girizýär. Her kim bir öz pikirini aýdýar, her kim bir öz pikirini Türkmenistanyň Mejlisiniň parlamentiniň başlygyna ýetirýär, ondan soň ýaňky aýdyşym ýaly Bu maddalarda halkyň bähbidi we ýa iliň il-ýurt bähbitli döwletiň nämesi üçin diýip şeýle nämeler girizýärlerde. El bu zatlary artyk men dogrusyny aýtsam men size öz düşünjämi aýtsam şu konstitusiýa barada bur zat artyk halk üçin onjak boldy. Menä mundan bir halka halkyň bähbidine bir zat geler diýip pikir edemok men öz özümi göz öňümde tutamok men döwlet üçin döwletiň şo döwletiň içinde ýaşaýak bilen Türkmenistanyň halky üçin. hatda şolara bir bir peýda gelermi ýa diýseň olar ýok. We şu konstitusiýa esasynda şunuň içersinde bolan daşary ýurtdaky raýatlaram ýeri gelende şundan peýdalanma haky bar. Sebäbi bular Türkmenistanyň raýaty. Daşary ýurtda bolsa bile şular Türkmenistanyň öz raýaty hasabynda durýar. Emma bularda mundan peýdalanyp bilýärmi diýýäňiz welin bäş ýyl, on ýyl, on bäş ýyl ýören halk bularda peýdalanyp bilen ýok. Ondan soň bu konstitutsion Türkmenistan konustusy konstutusiyasy kime gerek bolýar? Meselem men bilemok daşary döwletler ýa-da şu daşary döwletiň synçylary hök şolar üçin eger bir zat görkezýän bolsalar olar üçin şu hökümi şu konstitusiýa geçerli hökümde hasap edilýän bolsa mümkin olaryň gözünde. Emma meselem şahsy meniň öz gözümde şu konstitusiýa häzir bir näin diýsem bir onjak kitapça öwrülen ýaly galdy-da şu. O muny mekdepde hem hazir şu mekdepdeki okuwçaýam şuny eltip berseň şuny oka diýseň şunuň ýüzüne seretmeýär şolam. Şolam seredesi gelenok. Hawa. Sebäbi düşüner ýaly bolanokda bu konstitusiýany näme etdiler, näme goýdular, nireden alyp nirä urup durlar. Bu Konstitusiýa ýaňky şo başda belläp geçdimde, şu Türkmenistanyň milli telewideniýesine seretseň, her bir kanalda şu Watan habarlaryndan başlaýar welin, hawa, şu bir habaryň birnämesine gelende welin hökman suratda bir üýtgeşik, prezident bir karar kabul etjek bolsa, şu karar kabul etjek kararyň hökmany suratda şu Konstitusiýanyň içindäki bar bolan maddalaryň birine üýtgeşik girizýärler ýa-da şoňa baglap şeýle karar kabul edýär-de. Hawa. Ýöne şol baglanan kararlar halk üçin ýaňka düşmäli beren bähbidi barmy? Döwleti şu mahala çenli belli bir derejede bir ösdürip bildimi şu Konstitusiýa kitap? Men-ä bilemok, eger elbetde häzir şu taýda hana şol Ýaşulylarymyz bar, eger bular bilýän bolmasa menä doly meniňem häzir şu wagt şuňa gözüm ýeten ýok hiç hili doly. Hatda ynamymam galmady şu konstitusion kitaba. Oba konstitutsiýaň özüne ynamym galmady. Ne tolko bu kitap. Konstitusiýaň Türkmenistanyň konstitusiýasynyň özüne mende ynam galmady. Hä belki men öz düşünjemde öz nämemi size beýan etmekde belki meniň aýdarlarym birazajyk negatiw bolup biler, elbetde, nu negatiw bolsa-da men şuny aýtmasam açyk mende başga çäre galmady hiç hili. Şunuň bilen hiç bir zat talabam edilip bolan ýok. Siz şu Konstitusiýa esasynda islendik bir Türkmenistanyň bir raýatyna şu Türkmenistanyň öz içinde bar bolan döwlet edarasyna we döwlet ýolbaşçysyna gidip şundan bir hakyňyzy talap edip diýip soraň şundan. Şol adam şuny talap eden güni şu Konustusiýa içerisinde edil şo maddany adamyň öz şol hakyny talap eden adamyň garşysyna ters bir nämede o näme diýip ulanyp goýaýlarda ýani adama ters ters bir görnüşde ýani şol maddada halkyň öz bähbidine ýani şu öz hakyny goramak üçin ýa we ýa öz hakyny talap etmek üçin bir ýolbaşçydan bir zat talap edýän bolsa şu kitap esasynda talap edýär. Şo maddada ýazylan kitapda ýazylan maddalar esasynda özünden bir zat talap edýän bolsa şo ýolbaşçylardan. Bular şony ters öwürýärler. Ters öwürip şol adam ikinji gezek şu döwletiň edarasynyň gapysyndan gelmez ýaly edýär. Ondan soň bu kitap kim okajak? Ýagny bu konstitusiýa ondan soň kime gerek boljak Türkmenistanda? Men bilemok. O hakyk açykçasy men bilemok. Eger belki bilýäniňiz bar bolsa bagyşlarsyňyz sizler ene aýdarsyňyz. O men ene diňleýän. Köp köp sag boluň Rozoý aga aýdan gürrüňleriňiz üçin hakykatdanam olar konstitusiýa diňe kagyz ýüzünde galýar konstitusiýada görkezen hak hukuklarymyz hiç hilli ýagdaýda döwlet tarapyndan gözegçilik edilenak şolaryň ýerine ýetirilmegi babatynda gerekli işler alnyp barylmaýar aýdyşyňyz ýaly konstitusion hakyňy talap edäýen ýagdaýyňdada özüňe garşy bir metod tapyp özüňe garşy ulanýarlar

halkdan soralmansoň diňe býurokratik ýagdaýda düzülen kanun esasynda saýlanan Saparmyrat Niýazow. Birnäçe sorag berildi. Hawa. Tajigül Sazokowna. Birnäçe sorag berildi. Hawa, men bir-birden her birine jogap berjek bolýan. Indi Niýazowa gelende, Meniň ýadymdaky ýaly, hiç hili konkuririýşi partiýa ýa-da kandidat ýokdy. Diňe Niýazyň suraty bardy, Hawa ýa ýok? diýip sorag bardy. Onsoňam o wagt biziň halkymyz seçimiň doly nähili geçýänini bilenokdy. Soňam o wagt hiç hili alternatiwa ýokdy adamlarda. Ýokdy. Hemme kim ýok bu prezident bolmaýar diýip galasować etselerem näme boljagyny bilenok. Nädip galasować etmeli? Eger-de başga biri polnocennyý programma bilen wystupat etse, düşündirse halka, näli bolmaly, döwlet näli ýol bilen gitmeli, prezident näme işleri emele amala getirmeli, näli işleri etmeli, halka näme peýda getirmeli, şo zatlary düşündiren bolsa başga biri, howwa, adamlar oňa teslim bererdi. Ýöne hiç hili alternatiwy bolmansoň,

Demokratiçeskiý relsi, nu, eta kartina uje prodalžaýtsa dwaset let. Rozbaý, da, aýdyber. Oňat ýerinden tutdyňyz. Ýaňy hazir özüňiz bellediňiz-de, ozalky birinji prezident hem bikanun geldi diýdiňiz-dä Türkmenistanyň başyna. Ýagny şol bir bikanun gelmesiniň asyl bir sebäbi bar. Bu Türkmenistan garaşsyzlygyny almanka Nyýazow Türkmenistanyň prezidenti bolmanka ozaldan ol Ýadyňyza düşýän bolsa, Türkmenistanyň SKA kompartiýasynyň birinji sekretary bolup işläp berändi. Ony bilýäňiz. Gorbaçow döwründe bu Moskwadan, soňra näme geldi? Türkmenistana. Mundan öň. Şo döwürlerde Türkmenistanyň birinji sekretary Gapurow. Gapurow şol döwürde şol Türkmenistanyň birinji sekretary döwründe bul şonuň kömekçisi bolup SKA kompartiýasyna gelindi. Şonuň bilen bul birazajyk Arasy gowy bolman milletçilikmi nämemi şolar ýaly zatlara girip ýören tüwi. Haçanda bul Gapurow ol wezipeden aýrylandan soň Türkmenistanyň birinji sekretary munuň özi bolup galansoň Türkmenistanda prezident bolmazdan öň we munuň ýanynda şol döwürlerde bilýän bolsaňyz munuň kömekçisi Nestrenko diýip bir biri bardy we Hanahmedow dagylaram şunuň döwründe işlän adamlar. Bu şol döwürde Gorbaçow döwründe bu Türkmenistanyň başyna gelenden soň Türkmenistan ozalky potsowet döwlet dargandan soň Türkmenistan häli wybora prezidente hiç hili taýýarlyk ýokda bu bu döwletde. Bulam şo pursatdan peýdalandy momentalny şo momentde-de bu özüni Türkmenistanyň prezidenti höküminde karary kabul etdirdi we Türkmenistan Prezidenti hökmünde özüni tanatdy. Ine, munuň şol döwürdäki eýelän wezipesi we eden edipdiliklerinden ene hä Türkmenistanyň soňky Prezidenti Berdimuhamedow hem edil şunuň döwründäki oýnan oýnuny oýnady. Sebäbi ministr bolup işledi, eýtdi-beýtdi, elini ýuwup, saglyk ministri boldy. Ondan soň Ministrler Kabinetiniň orunbasarmy nämemi olara seredýän boldy. Şeýtdi, bul prezident boldy. A bundan soň bu-da geldi-de näme etdi, ene, öz ogluny belli bir ýylyň içersinde, häli ogly hiç bir ýerde bolmady, her ýylyň içersinde ogluny ýokary-ýokary wezipelere goýup, ýokary wezipelere ogluny goýup, edil şol Nyýazowyň ska kompartiýasy döwründe eden etdiligi esasyndaky oýnan oýny esasynda bulam şol, şolar ýaly edip ogluny prezidentlik derejä getirdi. Biz ene bu ýerden seretmemiz gerek. Munuň ogly bir ýylyň içersinde nätdi boldy? Bu ýokary derejeli wezipelere eýe boldy-da, bu prezident bolup bildi bu. Dogry. Munuň oglundan, eger ünüs berýän bolsaňyz, munuň oglundan da bilimli, ylymly we ýa şu oglundan da politika gowy düşünýän näçe adamlar bardy. Näme üçin olar hiç haýsy öz kandidaturasyny goýup bilmedi? Ýa näme üçin görkezip bilmedi? Ene muny bu taýdan seredeliň. Ene peýkamçylyk nirde ene prezidentiň prezident wezipesini nädip ele geçirýärler nädip ele geçirip özleriniň kandidaturasyny goýýarlar hawa ene prezidentlik wyborlary ene hemmäňiz bilip otyňyz prezidentlik wybory boldam kim ses berdi kim ses bermedi indi halkara guramalary dogry elbetde hökümete garşy bolanlar kabul edenok hökümete garşy bolmadyklary kabul edip şolar özleriçe indi şu türkmenistanda bolan prezidentlik saýlawynyň hemmesiniň

Düşüneňizmi? Eden etegi şu. Göz öňüne getiriň ene, ýetmiş sekizinji ýylda Konstitusion ka, nämä şo döwre girizen bolsalar, prezidenti, prezidentlikde wezipesini nämeler etmez soň bular? Düş, düş, Onda nämä garaşýas? Şo, prosta men a, aýtjak zadym, şo ýetmiş sekizinji ýylyň Konstitusiýany, ony bozdular. Ony boz, bo, bozup, şo prezident wezipesini girizdiler. Düşünýäňmi? Şony, şony, şo ýetmiş sekizinji ýylyň konstitusiýasyny hiç zat nem üýtgetmän, özleri, özleri howadan alyp prezident ýasadylar. Özlerine, özlerine, bize däl, özlerine. Näme üçin diýseň, bärde näme ýazgyly? Deputatlar kandida, şony hödürmeli, hödürmelidirler. Düşünýäňmi? Bular ne, bular neme edýärler? Olar birinji, ikinji şo Sowet Soýuz darganda bular näme edýärler? Şo aýtdym-a şo ýigrimi ýedinji oktýabrda togsan birinji ýyl. Ýene-de ýene-de konstitusionnyý zakon neme edýärler? I näme edýär? Şo wagt

Görüň, size aýdypdyr, şu gürleşip size aýdypdyr. Emma şol döwürde-de, dogry şol ýokary wezipede bolmasa-da, ondan aşakky welaýat nämelerinde işlärler, gowy tanýarlar şolar. Şolaram bilýär, şo ýaşulylar bar hazir köpüsi. Ol köpüsi ölse-de, köpüsi ýaşap ýören. Şolar aýdýar-da, şo döwürde Nyýazow öz döwründe, şo SHK kompartiýanyň birinji sekretawy Türkmenistana gelen döwründe nähili sistemany ele geçirenineýýäm şolar şondan aýtdylar. Ýene bir zat bar. Men şuny şu taýdan belläýin, segsen ýedinjimi, segsen sekizinji ýylda Nyýazow Saýat etraby bilen Sakar etrabyny goşdy. Saýat etraby bilen Sakar etraby edil häzirkisi ýaly goşuldy we şu dogsanjy ýyla çenli, ýagny şol Saýat etraby Sakar etrabyny näme edende, biz o döwürlerde-de, şonda-da Saýat etrabyny parada gidýärdik-de, men bilýän, ýedinji noýabr O birinji maý parada gidýärdik biz. Görnüş taýdan şonda şol Saýat etraby bilen Sakar etrabynyň arasynda bir nägilelik çykdy-da, Saýat etraby Sakaryň paýoklaryny, ýagny Sakar etrabynyň nämelerini özüne köp ulandy. O Sakar etrabynyň kän äsgerini silik etdi. Soň şonda şol bul bölünişik ahyry çydap bilmän togsan näçenji ýylda ýalňyşmasam togsan ikimi togsan üçdemi Saýat bilen Sakaryň arasynda özara dawa çykdy şonda şol Türkmenabat Atamyrat uly awtoýol magistral ýoluny ýapyp Sakar etrabynyň halky bütinleýin ählisi ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli şol ýola eline kim näme ilse alyp çykdylar. Ýagny halk uje datowa ýetdi. Şonda Nyýazow talap etdi. Şo etrabyň halky Nyýazowy talap etdi. Nyýazow gelmedi. Şol Nyýazowyň orunbasary şol döwürde Nestrenko diýip bardy. Şonuň ýanynda. Şol geldi. Şonuň gelip şol dik uçar bilen gonan ýeriniň häzirki plaşatkasy häzirem duran şo taýda. Soňa şondan soň Nyýazow gözi gelip, iki gezek gelip Sakarda ony-muny açyşan oldy-da, gitdi. Ýöne şol gelip şo taýda geldi-dä Sakary Saýatdan aýryp gitdi soň. Şonda, togsan ikinji ýylmy, togsan üçünji ýyl aglşmasam, şeýle bir dawa boldy. Gaty halk nämäň öňünden gaýtdy-da. Şonda-da şol Nyýazow etdi şol pysy-bujurlyklary. Saýat bilen Sakary goşdy. O ol döwürde haly s näme patsowet döwletleri daganokdy.

ýurtda agtyklaryny söýüp oturmaly döwre gelip daşary ýurtlarda hyzmat edip ýör. Ine gymmatlyga konstitusiýada görkezilen gymmatlyga hökümet şeýle seretýär. Ynha watandaşlar göz görtele size subutnama. Watandaşlar ýaňy gürrüňdeşligiň başynda ýaşulularym birnäçe gezek aýdyp geçdi konstitusiýa ýygy ýygydan üýtgeşmeler girizildi. Bul diňe konstitusiýa üýtgeşme girizmek bilen çäklenmän hatda Taryhy seneleri üýtgetmekde hem Türkmenistan hökümeti ýokary derejede meşhurlyk gazandy. Mysal üçin, kalendardan on ikinji ýanwar aýryldy, hatyra güni. Hawa, ynha, bu gün Magtymgulynyň şygryýet güni, poeziýa güni. Hatda şul senäni-de, şul dabaraly baýramçylygy-da, ýalňyşmasam, iýun-iýul aýlaryna geçiripdirler. Hatda şony-da üýtgedipdirler. Ondan başga, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni, Aslynda ýigrimi ýedinji oktýabrda alyndy, ýigrimi ýedinji sentýabra geçirildi. Diňe bir Konstitusiýada üýtgeşmeler girizilmän, hatda şuny ýaly taryhy senelere-de öz bähbitlerine görä üýtgetdiler. Baýdak güni-de üýtgedildi, başga-da birnäçe baýramçylyklar üýtgedildi. Hawa, hormatly watandaşlar, Türkmenistanyň, ýagny türkmen halkynyň beýik ogly, dana Magtymguly Pyragynyň şygryýet baýramy diýip men hasap etýän bu üýtgedilen Çislony o güni men kabul edemak, sebäbi biziň aklymyza siňdi, on sekizinji maý, Türkmenistanyň Konstitusiýa güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet baýramçylygydy. Indi bu günki günde Magtymguly Pyragyny ýatlamasak, şo hakda birazrak gürrüň etmesek watandaşlar, edil Magtymguly Pyraga hormat goýmadygymyz diýip, men şonuň ýalyrak düşünýän. Indi esasy aýtjak sözüm, Magtymguly, ýagny weli adam bolan, weli diýmek, ýagny bir öňdengörüji diýen manyda gelýär. Hawa, şonuň öz döwründe ýaşap, ýazyp giden bir goşgusy bar, Fettah diýip. Fettah diýen goşgusy bar. Şu Fettah diýen sözi Türkmenistan hökümeti we Türkmenistany eýeläp oturan hökümet ýa Türkmenistanyň prezidenti diýen ýaly sözlere, mysal üçin, üýtgetsek şu Fettah diýen sözi aýdanymda şu türkmen hökümeti diýip şu manyda kabul etseňiz edil biziň häzirki döwrümizi gören ýaly şol adam. Edil ruslar aýtdy netu otliçiýa diýip, tapawut ýok. Mümkin bolsa watandaşlar men şu goşgyny okap bereýin size, Magtymguly Pyragynyň ýazan goşgusy. Eýran Turan indi goluň astynda Sürgün indi bu döwrany sen Fettah Külli türkmen oýnar çölüň üstünde Dökme bilgin nähak gany sen Fettah Bu gün şa sen erte geda bolar sen Ilden günden dinden jyda bolar sen Bir gün janyň çykyp pida bolar sen Gazanypsyň çoh günäni sen Fettah Gözüm ýetýär, bilseň başym alar sen, Ýa kündeläp, meni çaýa salar sen, Men hak diýdim, sen çoh günä galar sen, Bu alyşyň bilen jany sen fetdah. Sen türkmeniň ilin gülün soldurdyň, Ganlar döküp, gözel ýurdum doldurdyň, şehit bolanlaryň serin galdyrdyň Unudar sen, tagty käni sen Fettah Halkyň öji çohdyr, ykbalyň ýaman Ýa öler sen, ýa zyndandyr bigüman Tagtyň synyp diýp, tagtyň synyp diýme Galar men aman Çünki zäher kyldyň nany sen Fettah Permanyňdan talaň düşdi illere, Goluň urduň näzik gözde sillere. Kyrk gamçydan buýrup, näzik billere, Derýa etdiň gözde hony sen fetdah. Aýyrdyň atadan, ene-gardaşdan, Gollardan, aýakdan, sakaldan, saçdan, Dendandan, zybandan. Akyldan huşdan zyndan etdiň bu jahany sen Fettah. Aýyrdyň, aglaýyp galdy ýarlarymyz, pelege ýetendir tartan zarlarymyz, adamlar asylgy durlar darlaryňyz. Ýüzden tutduň bil gassaby sen Fettah. Pyragy derde aýdyp, derde ýanmaly, Gan ýuwdup, zalym Fetdah ganmaly. Diri özüm, läkin öli sanmaly, Aňsa öl diýr, Döwrany, aňsa öl diýr, Bu dessany ol Fetdah. Hawa, watandaşlar, görşüňiz ýaly, Magtymguly Pyragy, hakykatdanam, şu günki günleri gören bolmaly, ýagny weli adam diýip, ýagny belläp geçdim. Ondan başga-da Magtymgulynyň dürdäne setirleri gaty kän, umuman, türkmen halkymyza ýüzlenýän. Ondan başga himiki elementlerden, ýagny metallardan altyn, tylla, altyn, gyzyl, ýagny şo bir metal hiç wagt öz gymmatlygyny ýitirmeýär, çüýremeýär, jeňlemeýär, poslamaýar. Edil Magtymguly hem şundan üç ýüz ýyl öň ýazyp gelen goşgy setirleri hem häzirki wagtda öz gymmatlygyny ýitirenok watandaşlar. Hiç wagt könelmez. I şeýle şeýle derejeli abraýly adamyň şygryýet gününi başga güne ötürmekde nähili bähbit tapdylar, Hawa, bu barada elbetde kommentariýada öz pikirleriňizi ýazyp bilersiňiz. Umuman. Iň soňunda ýenem bir goşgy bar, şony häzir diňledeli, şeýdibem hoşlaşaýyly bolýamy? Köp sag boluň gatnaşan üçin. Arzyň diňlenmez, halyň soralmaz, Dur indi diýmesek bikanunlyga, Ynsanlyk ýiter, namys goralmaz, Dur indi diýmesek bikanunlyga. Kanun işlemese artar kezzaplaň sany. Halaldan geçip haramdan iýerler nany. Il hakyna göz dikip gynamaz jany. Dur indi diýmesek bikanunlyga. Kanun bozulsa halkyň ykbaly bozulýar. Bozulmasa-da her tarapa sozulýar. Ynam ýitip kanuna umytlar üzülýär Dur indi diýmesek bikanunlyga Dur diýmedik serediň nirelere geldik Nadan bolduk ne-de hakymyz bildik Gana siňip ömürlik galar bu endik Dur indi diýmesek bikanunlyga. Kanun bozmak ýuwaşdan däbe öwrüldi, üýtgedildi, peýdaly tarapa çöwrüldi. Nijeme bigünä ömürler sowruldy, durundy diýmesek bikanunlyga. Eden-etdilige alaçsyz biz gurşalan, kanun göz üçin ak kagyza çyrşalan. Köp bolar bolanok bilen garşy alan. Durun ne diýmesek bikanunlyga. Bolanok bolanok ýene bolanok. Para bermeseň sözüňde ýer alanok. Millete sarpa kanuna hormat galanok. Durun ne diýmesek bikanunlyga. Ýokarda oturyp her gün kanun bozýanlar. Halaldan geçip haram pula gyzýanlar. artar gitdikçe kanun ýolunda azýanlar durunny diýmesek bikanunlyga binýady diýer kanuna derek pul çözýär kimleri güldürse kimleri ezýär pulsuz bende beter umydyn üzýär durunny diýmesek bikanunlyga. Hormatly watandaşlar, biz şunuň bilen Türkmenistanyň Konstitusiýasy güni bilen baglanyşykly Zoom gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Tomaşa edeniňiz üçin köp-köp sag boluň. Kommentariýalarda öz pikirleriňizi ýazyň. Türkmenistanyň Konstitusiýasy, ýagny Baş Kanuny diňe kagyz ýüzünde däl-de, iş ýüzünde hereket etmelidir hormatly watandaşlar biz şony talap etmäne öwrenmeli wagt geldi dymyp otursak otyraberýes neslilerimiz ýetişýe erte birgün hany konstitusiýada görkezilen kanunlary siz talap edip bilmediňizmi diýende geljekki nesliň öňünde hormatly watandaşlar ýüzümiz utanmazmy efire gelenler hemmäňize sag boluň.